Helo bawb, siwmai. Mae wedi bod yn spel ers y fideo diwetha, neg yw e? Beth bynnag, um, wy'n ffilmio un newydd nawr. Um, wy'n eitha cyffroes heddi, achos wy'n mynd i un o fy hoff safleodd ffosilio yn un man yng Nghymru. Um, Wi'n mynd i Gwar Gil Werddeucha ger uh, Llandrindod yn y canolbarth a'r i, i, i roi yn syml, dyma un o'r safleoedd gorau yng Nghymru i ffeindio ffosiliau o drilobite. Gobeithio bydd lot o luniau a fideos ac yn y blaen i roi yma i ddangos i chi, ond mae'r... Mae uh, holl ardal uh, yn, yn llawn o, o, o greigiau o'r cyfnod ordroficaidd. Um, a yn y, yn y car wy'n mynd i heddi gyda UCAF, um, mae'r mae, mae uh, creigiau yn, uh, uh, yn dod o'r uh, cyfnod ordroficaidd isa. Um, Gobeithio bydd llawer o drill y bite. Um, mae cannoedd, wel, miloedd i fod yn onest, o drill y bite, o gael gynnwys cordensis, condensis yna. Ond fi'n gobeithio dod o hyd i rai bech, um, uh, trai nuclid, fel maen nhw'n galw nhw. Uh, achos nhw yw fy, fy hoff drill y bite. Um, nhw i fy ffefrynnau. Felly, gobeithio dwy o hyd i, i rhywbeth fyna. Ond pwy a wyr beth uh, byddai'n dod gadre gyda fe. Beth bynnag, wy'n mynd i yrru nawr, so wy'n uh, mynd i droed fideo off. Gwelech chi yng Ngilwen Ucha. Wy wedi cyrraedd o'r diwedd a dyma'r uh, cwt bugail, sef base of operations iddi. Mae'r cwar lan fanna Ond sgwlwch ar y tirwedd o'n cwmpas ni. Hyfryd iawn i fi. Gan bod yn daith i'w caff, mae sawl person yma gyda fi wrth gwrs yn chwillo yn y cwar yma. Mae yna ffosiliau ym mhob man, felly erbyn diwedd y dydd, gobeithio bydd lot o, o ffosiliau i ddangos i chi. Ond dwi'n mynd i chwilio, so gwelwch chi wedyn. Dyma'r peth cyntaf nes i ddod ar ei draws, sy'n ddim os chi'n gallu gweld o fyna, ond dyna cynffon a rhan o gorff trilobites uh, o gaginus condensis. Dyma ran o Ben Trilobits, jyst ar y wyth fyna. Chi'n gweld y siap yn fyna? Dim ond yr ochr wyth yw e, ond na beth yw e. Ochr nag e, ochr dde. Beth bynnag, hanner pen Trilobit yw hwnna. Dyma ni gynffon arall o Gaginus condensis, tipyn bach yn fwy na'r un diwetha. Alla bod hwn yn rhan o'i dolyn. Walla. O, dyma un mwy newydd ffeindo, dyma ben trilobyd, pen o Gaginus, ond os edrychwch chi'n fwy agos ar ben y pen, ar ben y pen, neu chi weld cynffon babi. So dyna ben oedolyn, mae chynfon babi ar ei fewn e. A dyma ni gwbl o gynffonau, un mwy ac un llai yn fanna. Mae'n gobeithio ffeind o cwbl o drili bita cyfan iddi, ond uh, erbyn hyn, wy heb gael lot o lwc, felly na, gario ymlaen i edrych. Fan hyn mae angen uh, torri cerig os chi eisiau fynd o rai ffosiliau a newch dorri hwn ac ar y tu fewn mae yma corff trylifyd a dyna'r hanner arall yn fyna. Reit, er bod uh, morthol estwyn gyda fi yn y bwcen yma, Yn fan hyn, wy'n licio'r un forthwl yma achos mae'n uh, finiog ar yr ochr yna. Wy'n newydd dorri'r, newydd ollti'r darn o garreg yma. Beth sy'n ynddo? A dyna ni. Cynffon trilio byd arall. Os na, beth arall ynddo fe? Gwyn arall. Ac mae yna ben fyna, darn o'r corff. Ie, yeah, oedd y werth all ti hwnna. Weithiau, os ydych chi'n edrych ar arwyneb, uh, sef ffas uh, y cwar, chi'n gallu gweld ffosyliau yma hefyd. fel yr un yma. Picidiwm sef cynffon drwy'r byd arall. Oce, okay, mae bryd i ni wares spot the fossil. wedi symud i ochr arall y uh, cwar nawr. Hwna yw ffeind o hwn. Pen, o, hanner pen a chorff Philippines. Ti'n gallu gweld y llygad yn fyna. Gret. Dyma Marie Antoinette, y byd ffosilia. Mae'r corff yna, ond dim pen. Dwi ddim yn osol siŵr beth yw hwn, sbwng osa. Beth bynnag, mynd i gadw fe, mynd i fe sythru. Dyma fersiwn tributaidd o'r Brenin Charles y Cynta. Mae'r corff yna, ond dim pen. Rwy'n ei gobeithio dod ar draws trilybau cyfan a wedi ffeind o un. Ond, drachwch, pwy mor fach yw e? Mae fabi yn bendant. Ond am beth wych i ddod ar ei draws. Ni wedi gweld y rai bach ar, ar y trip yma yn barod, ond dyma cynffon Trilibid, y pigidiwm, sy'n eitha mawr. Uh, licwn i ffeindio gweddill hwn, achos uh, fydd yr holl beth yn enfawr, rwy'n meddwl. Ar ôl gweld, wel, degau o ffosiliau o Dilibita, wedi dod ar draws rhywbeth arall. Ia, dyna ffosil o fraciopod. Sy'n beth neis i ffeindo yma. Lingolo falle, beth bynnag. Mae uh, chwilio yn y, llyf, yn y llyfrau gadreif yn y fath. Fe nhw mas beth yw e, ond uh, mae'n edrych yn, yn gret, mae'n edrych yn neis. Ac mae'n neis fynd o rhywbeth gwahanol sydd ddim yn drill y byd yma. Mae'n ffodus bod yn di yn dreulio chydig bach, ond uh, dyma ben a rhan fwy o gorff drill y byd. Sy'n beth neis. Falle bod y uh, cynffon o dan y arwyneb yna. Na i edrych gytre. Tas o hwn heb yn dreiddio cymaint, bys ni'n uh, cadw fe achos uh, mae bron yn gyfan yn meddwl mai canfon corff a mae'n meddwl bod y pen just o dan uh, yr arwyneb yn fanna ond mae fe di'n dreiddio so dwi'n mynd i gadw fe yn anffodus A dyma ddarn o Drill Beat 318, ond yn anffodus, dim ond y ffrinj sy'n na. So, dwi'n mynd i gadw fe. Ond le wedi ffeind o un heddi. Wel, mae hwnna'n digwydd bob tro fi'n ffilm o fideo i meddwl. Um, y syth bin ar, ar ôl i fi ffilm o'r dan diwetha i ddweud nag o'n i wedi ffeind o uh, dim uh, dwi nucleads gyfan. Beth ydw i newydd ffeindo? Dyna fe. Trilobit trinucleid. Gwych. Fy hoff trilobitau nhw. Uh, o'n nhw'n ddall a dwi'n meddwl bod nhw'n byw just o dan uh, yr arwyneb. So, ie. Yeah. Peth hyfryd iawn yw hwnna. Wy'n licio rhain yn, yn, yn fawr iawn. Mae twfa dy fi fan hyn. Trilbyd, tri niwclear yn fanna. A tri chwarter o gael Guinness fan hyn. So ie, yeah, twfa the price of one, twfa.